Kan pu changreu tlangngalnga pahnih kheng he tein he Jesuh kut a phan Bawipa kut phak a biapi tuk a phak hnu ahcun va lai cao i thla cam i phaw cang hna u phaw nai pa lawng te va thong nga reng lo nu an nupi le cio he khan thong hra fa pathum cio an lei ahcun thong hlei ngai thong kul le thong nga laimi bantuk i terwal an si fa pasarih thong sawm ngarang lo nih khan khim tin an ei a hleimi sei hlei nih an sar Zeiruangah dah sehlei nih an ser hna? Kha rawl a kawltu zultu pahlei nih an si. Pahlei nih an i tappiak an neih chunte changreu tangah lama pahnih Bawipa kut a thlak tikah an ei dih hnuah sehlei nih a hei i cu sehlei nih cu zultu pahlei nih ni sei khat cio an i lawipi khuaruahhar a si Pathian dawtnak hi hi cheu hna seh ka kong a tahchunhnak chim ding a tampi kan rawl zong tan lai ca kan mah pah cang lai i hi bantuk kong he pehtlai hin America kan phak ka kong in nan sin ka chim cang si zong chim bal a cang ko seh te te kan khan ka duh mi cu kan fale pathum an hak sia ngai kai ka phan hmasa kum khat le cheu hnuah sai lo ti nu faro lam phan sacam kum thum lawng si ri kum nga kum sarih sai lo kum sarih thong lawng si ri an hong phan ngakchia cam kha nau ina umpi ka na hau kal tak kho se lo keimah lawng rian ka tuan kala kha cu nazi phata fang sari kan chawm ding mi hna cu minung panga kan se apartment kan hlan mi kha thong khat reng lo in kan hlan i bil vialte ma ni pe ka se le veikhat cu ruahlawp i khin khoi tangka thaizing thawh lawm ca ding fangkhat cio te tal kan hei tho la kan ti le bek nga kar ka te chu ka van ron le a chuak duh ti lo ka tin ka bil mus ka pan ham ka chuak duh ti lo le kan khoro hang la thaizing zung khang te ka kin zung ka vakal le ka hal na chu na an ka om ti lo minus a pia chang kan ti Cu ahcun keimah biaruah ahcun kan beidong ve ko ee, cheuhra cheukhat pek awk hmanh kan kan beih lo cu mu. A fak tuk. Pathian biakinn i kan kal ko cheuhra cheukhat amah ta si komi pek awk um lo tiang i sifah ne tleitin he si la. Phan kam in nan tuar cio lam nan ton cio mi ka si la cu. Cu ahcun Sailo lungmit timi cu cheuhra cheukhat i pek chih ko si. Kei nih pum lung hi cu a a herh ahcun do zong cawi sin na lah khak hoi na chep zeizat thla si a ummi chung cheuhra cheu ka van tuak le mit chin kam si in a pek chih le cuti cu na pek lengmang pek lengmang le tlol hi a ngap ti lo kei ka nupi ka fa lam phak ka rong refugee cu van tangkan in choi hna kei ka cu ka nupi le ka fa le van long man pian te keimah nih ka rin hi an phan le ka til ho ṭaw thong lim an kar ka cawk hoi thong hra hrawng ka dih le cu la kha fang sari te an ti sun thaka nei bal hnga cu bua mi tangka kar ka choi bu se mo i an phak hrawng hrang ka hrawng hrang tangka ka nei lo tikah pe lo in ka rak um re cu tikah ka beng kha ai ka ek le mai na sapia i cu hnu ah cun sai lo nu nih pek chi si pathian bia pe si cu oh kan nupile hna hi kanmah upa pipi kan zumhnak a der caan zong ah kaa khat hnih te ti ko sih an kan timi kha a rak nung cu kan nupi lan mei dok tuk cang hnu pathian min i vale nih e kha bawipa min in i zuam ko si pumnak ah kal ko si timi te ka herh tuk bawipa min i sawmtu si herh tuk thawngtha bia chim na thiam lo zong ah thlacam na thiam lo zong ah hlasak in aw that lo zong ah mi sawmtu si rak biapi to kan pek le donghnak in tawinak nan sim ko lai ruah lo pi in tlawmpal bang ro a sai lo nu hi mirang pa zong thiam in fa chak thlang ai chok ai chok le dawr pakhat ta hin mirang pizza dawr ah khin holh zong cu thiam bak ve la va ti put le ke na va pia va pia le rian hong chuan tia kan rak ti le cu ah cun rian zong cu ai lawm tuk ve le phone in ban ka chon le e sal upa rian ka hmuh hi a van ti i cuba cun zakhoi sika thlen hmuh zei company ah ka ti lai pizza hut ah a ti e ka van ruat le pizza hat timi ka si lo ha midang sin ah ma hut ti a chim chi cia ka chim siman sala de ni pa ti nak thei ve cang la mi ke a puang di mo cun kan nak te cun um kan hau te ka khon khalak lang mang hau siang kai hlan lo ka tlai lang mang hna se la Cuka pizza dawr zong cun na rian na ri kiu lawlawk tuk la tiah an phuah ai. Cu an phuah cun an holh hi kaa khat kaa hnih te van theih cang. Cu ahcun zeitin he ti la ka van phisin la ti le a chim ding kha mirang holh a nei ti lo. A lung la fak pa chim la duh pa thin la hang pa a ning la zak. Cu ahcun a chimmi biate cu Thank you ti cu thank you ca chim ding ahcun a boss pa kha ka hun mukal kha va lawi ko na i ka check a kang ti kan in pe ka ti le a van lak pa na me cun a met le mit sen sen zong le thank you a lawi tak le cu tikah cun mirang pa cai lawm ngai hi tluk ka phuah bu zong thank you a ka ti mirang hol thiam lo zong pathian nih thluachuah pek da thin han caan nih kan chim ding vialte ka da chim khawh lo na kan tuah le hna khon thiam lo zong bawipa nih thluachuah pek ca min thang ṭhat in ko seh eh cu ca cun ka van chim le donghnak ah cun cheu ra cheu khat le tin pathian policy pathian nih america nih tax peo ti bantuk in pathian tax cheu ra cheu khat te atlawm atama kan pek tikah bawi pakut aphan cu thla don cang kho thei ko lo ma Khrihfabu nih Khrihfabu cu a lu Khrih a simi pa hmaiah dawh thlan cang cu a sullam cu Jesuh Khrih kut a phan. Cheuhra cheukhat a tlawm ah tamah pe te kha Jesuh kut a phan i Jesuh nih thla kan cam i a cohlang tikah cun cheu kuan a inn i tangmi thluachuah a pek hlei ah van in ka van in ka timi zong chim ding a tam tuk le teh tawite lawng in ka chim lai. Nan te nan thlai ci a ti le thlai ci lai le ahcun lo kan tuahmi bu kan tuahmi vialte va si hna America ram lo kan tuah ti lo cah dum kan tuah chim awk a tlak lo nan thlai ci timi cu kan chung chuakmi kan ci kan te kan fa hi si cang nan thlai ci zohkhenhtu dingah van in ka ka hon la ti ka do si cu keimah nih ṭawan ka lak cang la cheu hra cheu khat nan piak ahcun ti do si aw Cu lawng si lo, van in kaa ti tikah plural form na ṭial maw? Van in kaa hna, in kaa kaa khat lawng si lo. Kan thlaici kan fan a ca lawng si lo. Dawtnak zong cu